סאו יאסי, אין די לעצטע עפיסאוד האסטו, יו דיד עמעיזינג, האסט געטעיסט א ווייסע וויין, ביסט אויסגעקומען מיט די פלאוערס און די לעמענס, דעט וואס, דאס איז געווען איין קעטעגארי, קודם איז געווען א ווייסע וויין סאו עס איז געווען סאך גרינגער, עס איז געווען איין קעטעגארי, יעצט גייען מיר גיין אין א נעקסטע קעטעגארי, א רויטע וויין. א רויטע וויין. א רויטע וויין, און איך גיי נישט אריין יעצט און וואסערע מינע ס'איז דא אין רויטע וויין, באנטש אוו קעטעגאריס, כ'על דיך לאזן דיסיידן וואס ווען ווי. סאו ווען דו זאגסט קעטעגארי, וואס מיינט א קעטעגארי? סאו ס'איז דא, אונז האבן גערעדט פון קוקן אויף די וויין, סאו אין ווייס איז עס נישט דא אזויפיל וואס צו קוקן, האסט געקוקט האסט געזען ס'איז ווייס, אלקאהאל, קאלער, עלטער, יונגער, אין רויט האסטו האבן סאך מער. וואס די קולא גייט דיך וואס צו קוקן וואס די קולא גייט דיך ווייזן, און מען וועט רעדן דערוועגן, און אויך אונז האט מען גערעדט ביי די ווייסע וויין האט מען גערעדט פון אושען, גארבעדזש טראק, פלאוערס, ארענדזש, אקעי, איך וויל צולייגן צו די וואס די רעדסט וויל איך צולייגן נאך אפאר זאכן, ס'דא ספייסעס. סאו דו רעדסט, דו האסט געזאגט פרוט, האסט געזאגט אוישן, פלארעל, סאיז דא ספייסעס, נאכדעם איז דא, בשמים, זאלץ, דעיס, זאלץ, ארעגענאו, בעיזיל, קענסט גיין אין עני, אלל דיפרענט טייפ אוו ספייסעס, קענסט גיין אין למשל פארעסט, אין די וואלד, שמעקסט פיין, פוילישע וועלדער און נאסע מאראסט. עקזעקטלי, עס האט א סערטען שמעק.
אזוי ווי וויאזוי הייסט די מאשרום? נו טראפלס. טראפלס. רייט. אלל דיס, סאו דיס האט דיפרענט שמעק. די איידיע איז, די מעין איידיע איז, לאז, לעט יורסעלף גאו וויילד. גיי, האב נישט מורא. בעק אין די דעי, האומלעס פיפל ליווט אין פארעסטס. סאו די פארעסט טייפ איז מין רילי קען קאלל איט א האומלעס סמעל. סאו ס'איז דא די אנדערע איך ס'איז דא וויין, אגעין איי דאנט וואנט טו דזשאמפ אין דיס דיפרענט טינגס און איך האף אז מ'גייט נישט טעסטן קיין וויין וואס שמעקט אזוי, וואס איז זאגט אזוי ווי די די נאסע בעיסמענט ווייסט מען פלעגט גיין צו די באבע, די אין מאנטריאל פלעגסטו גיין? ניין באט די קארפעט, די נאסע די קארפעט, די קארפעט, די יאנג איזרעיל קארפעט. סאו ס'איז די זאך הייסט אין די וויין, ס'איז דא א, ס'איז סאמטינג קאלד, איטס קאלד דעט וועי, וואט איז איט קאלד? ווען א וויין איז קארקט, וואס ס'קען זיך אסאך מאל אז דאס איז דאך א נעטשרעל ליווינג טינג, רייט. יא, סאו דאס וואקסט אין א בוים, דאס איז א חלק פון א אוק טרי, פון די פון די פון די בארק פון א אוק טרי, אקעי. דאס קען האבן אין זיך סיקנעסעס און פאנגוסעס און זאכן רייט. פון די סארט, איז אז דו לייגסט דאס אריין אין די וויין, אסאך מאל מאכסטו חרוב די וויין, און ס'קריגט א זאך וואס הייסט, Young Israel Carpet. ס'קריגט, און וואן אוו די, איינע פון די וועגן טו איידענטיפיי אז ס'איז געווארן רוינט פון דעם אז ס'האט די שמעק פון די נאסע קארפעט פון די בעיסמענט. אקעי סאו וואס איז דאס? אקעי סאו מ'גייט טון די זעלבע זאך ווי פאריגע מאל? גייט טון די זעלבע זאך ווי פאריגע מאל. דארף זיין פעקט, יו העוו טו דו לייק דיס, לייק פיפל דעט דרינק לאטע. צוויי זאכן, צוויי, כ'גיי טון נאך א זאך מיט דיר. אלרייט. שמעק עס גראד אן ארום אנע סווערווילן וואס מ'האט געטון פריער, און נאכדעם סווערווילן און שמעק נאכאמאל. אקעי, קען איך לאמיר שמעקן.
איך כאפ אז איך האב יעצט אויפגעמאכט די באטל, עס האט נאכנישט געהאט קיין לופט, איט דידענט געט טרו איט סעלף, ס'איז אזוי ווי ביסט געגאנגען שווימען לעבס, ביסט אנגעקומען צו די אנדערע זייט, דארפסטו כאפן די אטעם פאר די גייסט שווימען נאכאמאל, דאס האט יעצט אויפגעמאכט, איך כאפ זיך דעם אטעם, לאז מיך זיך בארואיגן, שמעקסט עס?
אקעי. יעצט לייג עס אראפ אויפן טיש. איזי. הייב אן. אזוי.
סווירל איט. וואס די טוסט, וואס דאס טוט, איז דו לייגסט אריין לופט אין די לאזט אים אטעם, לייגסט אריין לופט אין די וויין, און ער האט זיך בארואיגן אביסל און ער האט אנגעהויבן ווייזן זיין עכטע קאלערס. העלא גיי שנעל, ס'האט א שיינע קאלער גראדע. וואס הייסט א שיינע קאלער? זיי מסביר. ס'איז נישט העווי רויט, ווען דו דרייסט עס הייבסט אן אן אזא, ס'איז אזוי ווי רויטע גלאז, כאפסט וואס איך זאג? זייער אזא לייט קאלער, ווייז זייער א קאלער קענדי קאלער, ס'איז דורכזיכטיג באט ס'איז רויט, כאפסט וואס איך זאג? נא, איך וויל פאר די וויוער אויסצעקן, דו כאפסט אז איך האב נישט גערעדט מיט יוסי וועגן קאלער, איך האב געזאגט ער גייט אליינס,

ס'נאך וועלט ס'מאכט זיך נאר אויף וועלכע כיתה איז ער שוין יעצט?
ווייסט איך קען מענטשן, כ'האב א כ'האב איינעם וועם כ'קען גוט איינע פון מיינע נעיבערס ער וועקט זיך אויף אין קינדערגארטן נאך שחרית איז ער ביי כיתה ב' קענסט דעם מענטשן? סטעפס גרויסע סטעפס צוויי סטעפס אויפאמאל.
סאו יעצט לאמיר שמעקן שם יחיד. כ'ווייס נישט, איי דאנט נאו.
די פראבלעם איז סאפינא מ'האט געזאגט ס'איז צוגעמאכט די וויין וואלט איך געדארפט אויפמאכן אפאר שעה פריער. גאננע טריי סאמטינג עלס. אקעי וואס איז וואס זייעס דאס? דאס הייסט א דיקענטער.

סאו די איידיע פון דא איז לייגסט אריין לופט. אקעי.
מאכסט סי פי אר, מאוט טו מאוט. סאו דאס גייט ארויסברענגען די דאס? גייט ער מאכן תחיית המתים. אקעי.
דאס איז די איידיע, איך טוה עס נישט אזוי, איך שבת פאר איך גיי אין שול מאך איך אויף די וויין, און ביי די טיים איך קום אהיים צוויי שעה שפעטער איז עס אויסגעלופטערט. דו קענסט אויסלופטערן וויין אין פרידזש? למשל אויב דו ווילסט אויב דו ווילסט א ווייסע וויין וואס האלט אין פרידזש. ווייסע וויין קענסטו אויפמאכן קענסט לייגן אין פרידזש קענסט עס יא. ניין עס פאר עס דער אויסליפטערן פראסעס א חילוק צו עס איז אין פרידזש אדער נישט? ניין קענסט עס לייגן קענסט מאכן ווייסע וויין אין פרידזש עס שוד ווארק איך זעה נישט פארוואס נישט אבער די איידיע איז דא מאכסט עס שנעל, דאס איז די פראסעס וואס געשעט צוויי שעה, און די דאס מאכסט עס שנעל און דאס, אקעי.
ווי לאנג דארף דאס זיצן דא? וועט זען צו ס'איז אנדערש. אה, מ'האט אים געגעבן מעקסימום עיר טיים. אקעי. יא, יעצט שמעקט מיר עפעס. נאו איי גאטע פיגור אוט וואט דאו. איך וואלט דיר געזאגט ס'שמעקט פון עפעס א העווי, איך קען איי קענט פלעיס איט דאו, פאר סאם ריזען ווען איי סמעל דיס ס'דערמאנט מיך ס'דערמאנט מיך פון א סארט אוו חתונה רויטע פלאוער טייפ איי דאנט קנאו, ווערי אינטערעסטינג, איך קען עס נישט פלעיסן, באט אין די מיין מעמארי קומט אריין רויטע סילק ווינדאו שעידס, און סארט אוו לייק א קארבאן, איי דאנט קנאו, דעטס וואט איי סא. אקעי, עגעין, איך גיי דיר זאגן, זיי ווייסן, די ביהיינד די קעמרעס, און איך וועל זאגן אין ענגליש וועלן זיי אנהייבן לאכן. ווען איך טעסט געווענטליך פינא, עטליסט דעי פינא, די צוויי דעסקריפטארס וואס איך זאג, ראוז פעטעל. אקעי יא דעטס וואט איט איז. ראוז פעטעל, און סטראבעריס, רובארב, דעט טייפ אוו טינג. נאו, מאר אוו א ראוז פעטעל. איים נאט געטינג. איים עקטשעלי נאט געטינג די סטראבערי וואס מען רעדט יעצט, איים געטינג די ראוז פעטעל איז דארט, באט איך מיין ס'איז דא מער ווי א טשערי טארט אר סאמטינג לייק דעט. אזא מין, דעט סארט אוו, איך ווייס, איך האב געזאגט ראוז פעטעל קאוז וואט קעים אין מיי מיינד וואס מאר אוו לייק א רעד טייפ אוו, ס'ווערט זייער קאמפליקעיטעד, איך בין דא עפעס א מבין, שעפעלע קום אהער העסטו זעהן וואס איך מיין, ס'איז זייער אינטרעסטינג, סאו נאו שוד איי טעיסט איט? טעיסט איט.

אז ס'דא די אלע זאכן, ס'איז נישט אז אונז האבן געזעצן מיט א סקריפט און אויפגעמאכט דא גייסטו זאגן דאס, יו סעיאינג דאס פרי פון דיין אייגענע סטאף דעט יו קעים אפ, די רויטע סילק, דאס איז אלל געווען דיינע דעות, דו האסט עס געטעסט און דו מאכסט אויף און דו זאגסט און דו זאגסט ווייטער זאכן וואס דו קומסט אויף, סאו ס'איז נישט דא קיין אזא זאך, דאנט בי אינטימידעיטעד וואס מ'האט געזאגט אין די ערשטע עפיסאוד, די וואן וואס דו האסט ליב זאג ווי דו זאגסט, האסט ליב וואס דו האסט ליב, זאג וואס דו טראכסט, דא דער דאן. סאו ווען דא שטייט אויף די לעיבל אין די פינה יא סאו דא שטייט ס'שטייט גראדע אה יא ס'שטייט וועלוועטי דעטס וואט איי טעיסטעד באט ס'שטייט סידער ווענילא איך האב עס נישט געטעיסט סאו טו בעד. טו בעד, די וויין מאכער ווען ער האט געשריבן די לעיבל ער האט עס געטעיסט אזוי. און סקען זיין ביי די וועי אז ווען די טעסט איז אין צען פופצן א שעה ארום. העט עס יא האבן. העט עס האבן ווייל סמאכט זיך אויף און סדעוועלאפט דיפרענט קערעקטערס אז סמאכט זיך אויף און סגייט אריין אקסידזשען. סאו מדארף נישט פילן ווי קיין לוזער אדער ווייל דאס שטייט. דאס איז אויך עפעס וואס גייט מיר אויף די נערוון איז יעדע וויין כמיין נאר הערצאג טוט דאס. ענדזשוי איט מיט גרילד איך ווייס ווי מ'שטוסירט איך וויל עס ענדזשויען מיט עפעס אנדערש. קרעקט, אבער ס'זאגט דיך א צווייטע זאך, און מ'קען מאכן א גאנצע עפיסאוד נאר פון דעם, וואס דאס זאגט דיך און וואסען צו ענדזשויען איז א צווייטע זאך וואס ס'קומט דיך, ס'קומט דיך לערנען א צווייטע זאך, למשל אז דו האסט נעמען דעי וויין, האסט ליב דעי וויין אבער דו גייסט עס עסן מיט א סטעיק, דו גייסט, וועלכע רעסטוראנט גייסטו? ווער איז דיין ספאנסער? יא, ניין, וויאזוי הייסט די פלאץ דא? דא טעיערעסור. טעיערעסור.
טעיערעסור. דו גייסט צו טעיערעסור, דו האסט א גרויסע סטעיק, א קאובוי סטעיק, און דו טעיסט דער וויין. דער וויין ווערט פארלוירן. רייט.
פארוואס? ווייל דאס איז מער ווי איידעלע וויין. ס'האט נישט קיין טענענס, וואס מ'וועט באלד זען וואס מיינט טענענס. ס'האט נישט קיין טענענס. דאס איז איזי, אזוי ווי דו האסט געזאגט, סילק,

א וויין וואס גייט וואס וויסן די מהות פון די וויין וואס איך גיי עסן אדער פארקערט איך גיי עסן עפעס וויל איך וויסן די מהות פון די וויין צו וויסן וואס איז באט דאס איז בעסיקלי פאר דעם שטייט עס נישט אה איך קום דיר זאגן די מהות ניין דאס וויסן דאס איז מער א איידעלע וויין און אז די גייסט עס עסן מיט א אווער פאוערינג איך ווייס וואס יו נאט גאנא טעיסט עניטינג. פיין, סאו מען האט זיך געלערנט היינט בעסיקלי ווייסע וויין דארף מען אויך לאזן אזוי לאנג אדער נאר ווייל ס'איז א. מינינג העווי וויינען דארפן זיך אויך ליפטערן אזוי לאנג אדער נאר. העווי וויין דארף מען זיך ליפטערן סאך מער. פינא נאר איז א אינטערעסאנטע טרויב, ס'איז א זייער איידעלע טרויב וואס איך זאג ווען ער קריגט א קלאפ נעמט אים סאך לענגער זיך צוריק צו כאפן פון דעם קלאפ. סאו דאס איז סתם א זאך אין פינא נאר, סאו פינא נאר נעמט סאך מער צייט ווי סתם א קאבערנעי. באט די אלע וויינען עז ס'מאכט זיך אויף ס'טוישט זיך די וויין טוישט זיך. צום עפענען א וויין קודם לאז אים לופטערן, דא האסטו די טעקניק צו קויפן א הערצאג גלאז, נאכדעם וועסטו עס שמעקן אן קיין בייעס, וואטעווער יו סמעל, אז דו גייסט שמעקן דארטן פון ווייס איך מיין פון פאריאר, דו שמעקסט פאריאר, דו שמעקסט די מארגן, יא איך האב געשמעקט ראוז פעטעלס, געטעיסט האט עס ווי ארענדזש קאווערד, ווי פיל, ווי עפעס א פיל האט עס געטעיסט.